Ахматова Надежда Прокопьевна диэммин Саха Республикатын уусаран омуктарга норуот мастерабын Чурапчытааҕы утум норуот айымньытын дьиэтигэр силик төрүтүс түмсүү салайааччытабын. Мин бүгүн эһиэхэ саха таҥаһын уонна киэргэлин Андрей Андреевич Савин чинчийбит материалларыгар олоҕуран Анатолий Иванович Савин суруйбут ыстатыйатын ырытыы кэпсиэхпин баҕарабын. Саха төрүт таҥаһын уонна киэргэллэрин чинчийии билиҥҥи наукаҕа саамай үөрэтиллэр хайысхалар буолаллар. Чурапчы сирэ төрүт сахалыы культура сайдыбыт сиринэн биллэр. Билигин даҕаны Чурапчы улууһа көмүс киэргэллэри, сибэхтэри оҥоруу, кыл сөрүө, туоһунан иис уонна туой оҥоһуктары тилиннэрии киининэн биллэр. Ол курдук история билимин наукатын кандидата Анатолий Иванович Саввин бэйэтин ыстатыйатыгар Андрей Андреевич хомуйан хаалларбыт суоллааҕы бэлэтээһиннэриттэн билсиһии курдук суруйар. Биһиги биир дойдулаахпыт, этнограф, кыраайы үөрэтээччи, музей малын-салын хомуйааччы Андрей Андреевич Саввин сойуус саҕанааҕы саха интеллигенциятын бэрэстэбиитэлин быһыытынан саха норуотун историятын, культуратын, этнографиятын үөрэтэр иистээхпин диэн элбэх материал хомуйан хаалларбыт. Ол курдук Андрей Андреевич архивнай материалыгар, материалыгар фольклор, этнография бопуруостарыгар элбэх саҥаны билэҕин саҥаттан саҥа арыйыылар тахсан иһэллэр диэн автор бэлиэтиир. Россия билимин академиятын Сибирдээҕи салаатын Саха сиринээҕи билим киинин архыыбыгар Андрей Андреевич Савин уонтан тахса тус туһунан хомуллан ууруллубут үлэлэрэ бааллар. Бу үлэлэр саха төрүт таҥастарыгар, киэргэллэригэр, симэхтэргэ анаммыттар. Төһө да аҕыйах курдук буоллар, билим өттүнэн тус-туһунан наардаммыттар. Холобур, саха уустара верование, якутов фетишизм, ымы, магия, ап, материалы по истории и этнографии якутов, различные этнографические материалы уонна да атыттар. Бу маннык араарбытын таһынан итэҕэл, уруу киһини көмүү сиэригэр туомугар сыһыаннаах кыра-кыра бэлиэтээһиннэр бааллар. Ону таһынан кыра отчуоттар, дневниктар, суоллааҕы бэлиэтээһиннэр архивка харалла сыталлар. Элбэх чинчийээччилэр бэйэлэрин билим үлэлэригэр Андрей Андреевич Савин үлэлэригэр сигэнэллэр, уонна кини үлэлэрин туһаналлар. Кини үлэлэригэр олоҕуран биһи төрүт саҥастарбытын билэбит өссө да үөрэтиллэ туруо диэн бэлиэтиир. Анатолий Иванович Саввинов Андрей Андреевич тыһынта тоғыз жүз отут аҕыс сыллаахха Бүлүү бэлэх уонна тыһынча тоғыз жүз отут тоҕус төрдөн сыллардаахха хоту улуустарга экспедицияҕа сылдьыбыт материалларынан материалларын ырытан бу ыстатыйаны суруйар. Бу экспедицияҕа сылдьан Андрей Андреевич Савин этнографическай үлэтин таһынан түмэлгэм алыс салы хомуйуунан дьарыктаммыт, ол курдук Дьокуускай областной түмэлигэр алта уон үс малы-салы хомуйан аҕалан туттарбыт. Икки экспедиция түмүктэринэн Бүлүү, Верхоянскай, Абый, Аллайыха сүнньүөр олорор олохтоох сахалар культураларын уонна этнографияларын үөрэтэр материаллар хомуллубуттар, бэлиэтэммиттэр. Андрей Андреевич Савин былыргы таҥастары уонна тиэргэннэри, симэхтэри ордук дьаныйан үөрэппит. Бүлүү бөлөх улуустарыгар олорор норуот төрүт итэҕэллэрин, таҥастарын-саптарын тутан олороллор диэн бу экспедиция ити улуустарга сылдьыбыта. Ол курдук Андрей Андреевич Савин үлэлэри төрүт таҥас былыргы ааттара суруллар. Таҥалайдаах соон, муостаах бэргэһэ, дьабака, куйуһун, намыаска, Сэҥийэ самнаҕа, нээлбэ, Ньылака бэргэһэ уонна да атыттар. Куорсуннаах бэргэһэ олох былыргы бэргэһэ диэн бэлиэтэммит. Бу бэргэһэни Сунтаар, Ньурба, Чурапчы, Верхоянскай сахалары кэтэллэр диэн суруйар. Дьахтар нуоҕайдаах бэргэһэтин кыталык кутуругун куорсунунан уонна көҕөн куорсунунан киэргэтэллэр диэн олохтоох дьон кэпсээнин суруйбут. Куйуһун диэн бэргэһэ нуоҕайдаах бэргэһэ майгынныыр эбит. Өссө биир сэдэх бэргэһэни бэлиэтээбит куупал курдук быһыылаах оройу барыта быысапка иннигэр күннээх ойоҕосторгор салбырҕастардаах үрдүгэр баҕар куорсуннаҕа буолуо диэн бэлиэтээбитэ баар бу биһи ханаан көрдөхпүтүнэ толкуйдаан көрдөхпүнэ ураа бэргэһэни суруйбут буолуон сөп диэн ааптар бэлиэтиир. Биир былыргы бэргэһэ ахсааныгар киирсэр муостаах бэргэһэ муостааҕын таһынан нуоҕайдаах эбит. Бу бэргэһэни уон сэттис уон ахсыс үйэлэргэ кэтэллэр диэн Андрей Андреевич Саввин Сэһэн Поло, Михаил Носов бэйэлэрин чинчийэр үлэлэригэр бэлиэтээбиттэрэ. Өссө биир былыргы мал сирэй сабыыта аҥынах буолар. Кэргэн тахсар кыыс сирэйин сабыыта. Байдар кыыс киис тириититтэн тигэллэрэ, орто сэниэ ыал буобура, онтон боростуой дьон тииҥ эһэ таба тириитинэн тигэллэрэ диэн бэлиэтэммит. Аҥынахха кыра синньиэс быһа охсуу сотуу оҥороллор, киһи хараҕа көрөр курдук, кытыытын оҕуруонан киэргэтэллэр, аллараатыгар салбырҕастары иилэллэр. Андрей Андреевич Савин хаттык таҥас араастарын суруйбута баар. Сирэй-самнаҕа, намыаска, туматыгы, бу киһи сыҥааҕын, иэдэһин, сүүһүн тымныыттан харыстыы аналлаахтар. Моойторук тигиитин туһунан сиһилии үөрэтэн суруйбут. Моойторугу Бүлүү бөлөх уонна хоту сахалар сөбүлээн кэтэллэр диэн бэлиэтээбит. Таҥалай сон, таҥалайдаах сон. Бу сон туһунан элбэҕи суруйбут. Бу сон улуус-улуус аайы араас буолар эбит, ол курдук уһуна. Тобук үрдүгүттэн саҕалаан бэрбээкэйгэ тиийэр, туттуллар тириитэ убаһа, бэдэр, сиэгэн, ынах тириилэрэ. Таҥаһа сукуна, сарыы. Ол гынан быһыылара биир кэнниэр аһаҕастаахтар, сиэхтэрэ кылгас, тоҥлох аннынан эбэтэр тоҥлоҕунан буолар уонна биир уопсайдара көмү көхсүгэр туруору таҥала ойуулаах буолар эбит. Автор этэринэн, Таҥалай ойуулааҕын иһин Таҥалайдаах сон диэн буолбут диэн бэлиэтээбит. Бу сон Таҥалай сон уонна Кэдьикэ Таҥалай сон диэн арахсар. Таҥалай сон иннэ аһаҕас, Кэдьикэ Таҥалай бүтэй үөһээнэн кэтиллэр. Киэргэтиилэр эмиэ араастаах, быысапкалаах, оҕуруонан киэргэтиилээх, тимир тордуйалары тутталлар, сорох сон тириитин аттаран Таҥалай ойуу таһаараллара диэн суруйбут. Хоту сахалар сылгы уну убаһа тириитинэн таҥастарын тиктэллэр. Үрүҥ, хара тириилэри аттаран ойуу таҥарын тигэллэр. Ол ойуулар үксүн таҥас көхсүгэр баар буолар. Өйдөөн көрдөххө, сүгүрүйэр кылларын көтөрдөрүн моһуонугар майгынныыр. Сорох таҥастарга сылгы арҕаһын ойуу курдук тигэллэрэ диэн бэлиэтиир. Бу суруллубуту көрдөххө, хотойдоох сон ойууламмыт буолуон сөп диэн автор бэлиэтээбитэ даҕаны, Андрей Андреевич Савин бэйэтин суруйуутугар Хотой ойуулаах сон диэн бэлиэтээбэтэх. Хотойдох сон арыый кэнники тигиллибит. Ону таһынан Андрей Андреевич Савин харысхаллар туһунан элбэх суруйуулардаах. Ол курдук сахал тумса, харысхалы эр киһи да дьахтар илдьэ сылдьан сөп, дьахталлар өттүк симэҕэр, оҕуруолаан, симэхтээн, салбырҕастаан тигэн иилэллэр, эр дьон бултуу баралларыгар илдьэ сылдьаллар диэн суруллубут. Саһыл тумсугар бу холобур бу маннык тумсугар байанай кута баар дииллэр эбит. Биир өссө ураты харысхал сарыы кынат тириитэ эбит. Аптаах үрүмэччи диэн ааттыыллар. Тириини саҕаларын кэнниэр тигэллэр, элбэх булду түстүүр диэн итэҕэйэллэр эбит. Биир ураты харысхалынан хатат уонна ыстаал тимир диэн билиитээбитэ баар. Бу маллары кыра гына оҥотторон эр дьон курдары эриилэллэрэ, дьахталлар соннорун аллараатын бүк тутуутугар тигэллэрэ. Ону таһынан бу маллары оҕо көхсүгэр харысхал гына тигэллэрэ диэн бэлиэтээбит. Өттүк симэҕэр иилиллэ сылдьар ат ыҥыырыгар майгынныыр харысхал мал даайы-дуолу туоһулуур, араҥаччылыыр. Бу сылдьар. Холобур. Бэргэһэҕэ тигиллэр туоһахта эмиэ ымы харысхал диэн суруйар. Ол курдук үһүйээн быһыытынан туоһахта уоспа ыарыыттан араҥаччылыыр эбит. Тиин кулгааҕа муостах бэргэһэ эмиэ уоспа ыарыыттан араҥаччылыырын үһүйээн курдук кэпсээбитэ кэпсээн суруйбута баар. оҕону араҥаччылыыр дьайаалар туһунан суруйуута киһи сэҥээриитин ылар. Дьайаалары килэгир тимиртэн оҥороллор, сороҕо ойуулаах буолара уонна тыаһыы сылдьар гына сарбынньахтары иилэллэрэ. Оҕо олорор буолуоҕуттан сэттэ сааһыгар дылы илдьэ сылдьара. Онтон усталлара. Оҕо көхсө ыалдьыбатын диэн иилэллэрэ эбитэ үһү. Ону таһынан үс тиҥилэҕэ көмүс аат, көмүс хатат, кыабака симэҕэ, түөскэ кэтиллэр сүрэх, бу барыта ымыы буолар диэн бэлиэтээбит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ төрдөн биир сылларга суруйбут үлэлэригэр араас киэргэл умнуллан эрэр ааттарын быһааран бэлиэтээбит. Ол курдук дьахтар хабарҕа симэҕэ, кылдьыы быата, ас куустарар, ырбаахыга тигиллэр туорум тимэх, Уолук симэҕэ, санныга тигиллэр сүүрэр, бэлэнньик симэҕэ. Бэлэнньик симэҕэ диэн быысапкалаах тимир тордуйаларынан оҕуруонан киэргэтиллибит билигин нууччалыы аата мандьы эттэнэр. Анаабырга олоро сылдьыбыт Чурапчы киһитин кэпсээнин суруйуутугар Анаабыр далгааннара аҥаар кулгаахтарыгар ытарҕа кэтэллэрэ үтү, олох байдара икки тарханы кытары кэтэллэрэ үһү Өссө бу диэки далгааннар хаар ачыкытын кэтэллэр, онтукаларын кылаччымаан диэн ааттыыллар. Эрдэ этиллибитин курдук көмүс оһуоктара ордук дьаныһан үөрэтэрэ. Көмүһү кутуу, тардыы, ойуулааһын, кыһыл солотуу, хара солотуу бу баларга туттуллар мал-сал туһунан олус дириҥэтэн үөрэтэн суруйбут. Ону таһынан охсуу симэх туһунан араас быһыыларын, ааттарын, уруһуйдарын толору бэлиэтээн хаалларбыт. Көмүс киэргэллэри чинчийэригэр кутуллубут көмүс, Алтай маҕан көмүһүнэн кутуллан оҥоһуллубут оҥоһуллубут диэн бэлиэтээбит. Таҥаһы киэргэли таһынан оһуордары үөрэппит бэлиэтээһиннэрэ эмиэ баар. Ол курдук биһиги сорох оһуордарбыт Хайалаах Алтай Пазырык көмүүллэригэр көстүбүт оһуордары кытта майгыннаһаллар диэн суруйар. Ол ойуулары Биһиги чорооннорурбутугар кытахтарга чаппарахха ойууланаллар эбит. Көҕүөр ойуубут эмиэ ол диикиттэн төрүттээхтиир. Ону таһынан түмэлгэ хомойбут малларын чинчийэ сылдьан көмүс курдарга ыҥыыр сирэйигэр, иһит хомуос ойууларыгар араас бэлиэлэри көрөн дириҥник хаһыспытыгар Орхоно Енисейскай руна суруктар буолалларын бэлиэтээбит. Биир оннук урууна суруктаах былыргы ат үүнэ Чурапчы түмэлигэр хараллан сытар. Бу үүн тыгынча аҕыс сүүс аҕыан сыллаахха оҥоһуллубут Ыспыка диэн суруктаах. Өссө биир былыргы тыгынча аҕыс сүүс биэһин төрт сыллаах оҥоһуллубут көмүс кур түмэлгэ баар. Былаана олук уустуктук оҥоһуллубут кур кыһыл уонна хара солотуулаах Иван Захаров сделал диэн суруктаах бу Чурапчы ууһа Иван Петрович Захаров оҥорбут кура. Андрей Андреевич Савин Чурапчы түмэлин директорынан үлэлиир кэмигэр элбэх көмүс оҥоһуктары саха балыргы таҥаһын, малын, салын хомуйбута. Оччолорго Боотурускай улууска биллэр уус дьахтар Ульяна Платонова уу сылдьаана оҥорбут сиэдэрэй көстүүлээх илин кэбиһэрдэрэ Чурапчы түмэлин биир маанылаах экспоната буолан хараллан сыталлар. Бу илин кэбиһэрдэри тыһыынча аҕыс сүүс аҕыһын биэс уонна аҕыһын сэттэ сылларга оҥорбут Боотурскай улууһун кулубатын кыыһыгар анаан оҥоһуллубут Ону туоһулуур бэлиэлээх «Го-Е-П» диэн суруктаах. Биир ураты оҥоһуулаах эмиэ илин кэбиһэр баар, киһи сэргии көрөр, ол көмүһүнэн кутуллубутун таһынан өссө оҕуруолардаах, атаак оҕуруолардаах уонна оҥорбут ууһун аата биллибэт. Анатолий Иванович Саввинов бэйэтин ыстатыйаларыгар научнай-чинчийэр үлэлэригэр Андрей Андреевич Саввин хомуйан, суруйан хаалларбыт докумуоннарын күүскэ туһаммытын ахтар. Ол курдук Андрей Андреевич Саввин суруктарыгар былыргы таҥастар тигиллиитин, ымпыгар-чымпыгар тиийэ суруллубутун, туох таҥастаан, ханнык кыыл тириититтэн тигиллибитин быһааран суруйбутун бэлиэтиир. Элбэх умнуллан эрэр маллар, таҥастар ааттарын, көмүс киэргэллэри сөргүтүүгэ төһүү күүс буолар уонна буола да туруо диэн бэлиэтиир. Андрей Андреевич Саагын Чурапчы түмэлин фондата хаҥыыргар сүҥкэн элбэх үлэни ыыппыта. Кини бэлиэтээн хаалларбыт хас биирдии малын-салын суруга дириҥ ис хоһоонноохтор, оччотооҕу история сорҕото буоларын туоһулууллар. Чурапчы түмэлин фондата чинчийинэн дьарыктанар, историяны хасыһан үөрэтэр дьоҥҥо элбэх материаллааҕынан баай. Түмүктээн эттэххэ, Анатолий Иванович Саагынов Ыстатыйа Андрей Андреевич Саввин суруйан хаалларбыт үлэлэрин сорҕотун эрэ арыйан көрдөрөр уонна өссө да бу архивы хаһыстахха элбэх саҥа умнуллан хаалбыт былыргы таҥаһы-сабы, харысхаллары, көмүс киэргэллэри дириҥник үөрэтэргэ төһүү буолуон сөп диэн санааҕа кэлэҕин.